Efa nifagnaraka soa zany ianareo roa lahy fa ampidina an'io facebobaka ho deux cent cinquante mega raha tahaka anay orange aloha mese jirama ohatra ny tsy d'accord amin'io zavatra io mety lasa ampihenan'ny mpanjifa anay mako zany zavatra zany raha ny tena marina zao a za misy zao fa samy miaraka mampidina aby Tadiavinareo any aminareo any zany ny mpanjifa. Marina mihitsy ny manao izay. Raha staff ve nareo niaraka dia soa lasa vao hifagnary. Fa aleo samy mitondra ny anjara biriky ny entina pijaliana ny vahoaka. Nenareo ny mega ny ampidino fa nenay kosa jiro sy rano nenay no notapahanay matetika. Maty aho ry mpanjifako. Aleo agnareo telo mano mampidina voalohany. Tompoko lahy! Ary tsy adino ihany koa ianareo tompoko vavy. Tafavory eto amin'ny kianjan'ny treize mai tsika androany noho ny hetraketraky ny telma sy ny orange ary ihany koa i ny jirama. Efa mampiteny ny moana loatra ny raha ataon'izy ireo. Ina moa zany no tena tanjona ho manakorotana saim-bahoaka io ina? Entreprise lahy io dia ze tianay anaovana azy. Tsy manakorotana saim-bahoaka aho akory Vao amin'ny maha solombavambahoakan'i Madagasikara anà dia adidiko mitondra ny tarainan'ireo vahoaka ireo. Ohatran'ny mahay vava be izy zany a. Inona no tokony atao fa ohatran'ny atody miady amin'ny bato anie isika no tena marina fa ny vahoaka rehetra manohana anazy aby. Aleo hiantsoantsika Emoreg izy handatsaka baomba mandatsa-dranomaso eo. Miparitaka teo ireo vahoaka marobe ireo rehefa tratran'izay. Ho hitanao soa fa ho avy eo ny moregy hiaraka amin'ny baomba mandatsa-dranomaso. Anay tsy matahotra an'izany, fa ny ranomasonay koa dia efa zatra latsaka amin'ny zavatra ataonareo. Marina izany ve saina depiote e! Ny raha ataon'ny Jirama moa dia efa sata ronona koa. Misy amin'ireo vehivavy tonga eto ireo izao an! Tsy nisasa akory ireo niala tany an-trano. Lazaiko aminareo fa dia maheno fofona midofaka aloha i An izany. Ary mino aho fa ireto vehivavy mijerijery anà ireto mihitsy izao misy fofona maimbomaimbo izao. Manoatra noho ny trondro efa simba ireny. Fa isika lehilahy kosa na tsy hisasa mandritra ny iray volana ara tsy olana izany. Mitodoka aminareo orange ny tenako. Mba jereo reto tanora lahintsika reto. Jereo izy ireo fa dia mipitrapitra mampalahelo, manao tarehin'olo, tsy ampy mega sy tsy ampy connexion aby izy ireo. Efa tsy ampy courant hi-chargena telephone izy ireo no mbola tsy ampy mega ihany koa. Misy amin'izy ireo no mi-charge telephone amin'ny jiro petrol ary misy mi-charge amin'ny eau vive. Mangataka aminareo izay vahoaka.

Za ah, omenay vola be ianao de amizay mba mikombona io vavanao io. Asehoy ianaro ny volanareo. Otrina ty raha araka ny fijerinareo anazy. De roapolo onjareo ny entiny anakombonana ny vavako.

Vahiny an mbola mahafaly anareo nefa ny mega efa ampidininay. Dinareo roa lahy ho fantatra ve ny mahafaly anay? Valy anay satria mbola eo ny Airtel manome toky anay. Re Telma malalako ny orange ary ihany koa ianareo jirama. mamela ahy ianareo hilazako fa ny entiko mba hampimehezana ny vahoaka fotsiny izy iny. Amin'izao fangiriferina mahazo ny vahoaka malagasy izao. Aoka ianareo mba tsy hanana lolompo amiko na ny kely akory ary.